I've been camped panapa since 29 March 2019. 29 March 2019. Mungakwanisa kuudza nzvimbo yamuri ino inde ipi? Panapa pa terrace just opposite me pa And the reason why takakemba panapa panze is for the Americans to see how these sanctions have affected us as ordinary citizens. saka vachibuda vachipinda vanenge vachitiona tiri panapa everyday and uh, i think our message is loud and clear kuti they should remove masanctions unconditionally pane mumiririri here weamerican embassy or ambassador or vangave vachishanda ipapa vakambotaura nemi since magara pano uye kuti vanoratidza kuti chimo chenyu chakati we have had several engagements with them Patakasvika panapa takangosvigogara tina kuenda nepetition kana chii and ivo they got consent vakabuda panze it was on day number five tagara panapa pakabuda head of subject head of politics head of economics eh, head of uh, pr wavo vakauya vachida kunzwawo kuti sei tiri panapa tikavaudza vakatryawo kutiudza why they imposed masanctions on zimbabwe and we told them our perspective as ordinary citizens vakatogutsikanawo zvechokwadi these sanctions they missed their target akapedzisira kutargeta maordinary citizens we also had another engagement with the ambassador that was in june last year neembassy staff yavo mukati we also had another meeting futi naambassador musi wa 11 december last year um, tichingoonesana ivo vane maissues ava vanenge vachitaura kuti government is to do some reforms but isusu as ordinary citizens we feel kuti we shouldn't be punished nenyaya yekutiwo vane mareforms avo avari kuda that suit them vanofanirwa kuti isusu ezimbabweans votiregedza todefiner things in our own context

They talk of things like rule of law, they talk of issues to do with land. Land yavanenge vachiti land, maland invasions haana kuitwa zvakanaka. As ordinary citizens we feel kuti there were never any land invasions akaitwa nemaZimbabweans. Instead we just repossessed what is rightfully ours and that is the land yakanga yapambwa nevarungu pavakapinda muno munyika. saka we feel kuti maissues ese avanotaura ivo as the reasons why they impose those sanctions on zimbabwe mungatiudzei kuti vanhu vari kugara panapa vane uwandu hwakadini vanhu vanogara panapa i35 but pakataurwa nyaya yelockdown neishu yecoronavirus we decided to downsize our number to 11 kuti sare tiine emanageable number mm. until zvelockdown zvapera then vamwe vodzoka zvavo okay imimi nenhau yelockdown iyi hamuoni here kuti mungakwanise kudzokera kudzimba here mumbonogara then mozodzoka ah, corona yapera eh, masanctions ari kuti affecta whether there is coronavirus or there is no coronavirus saka ticharamba tichipanapa until they remove those sanctions unconditionally we just downsized kuti vamwe vadzokere kumba kuti manumbers edu ave manageable we are following all the rules akataurwa negovernment tine masanitizers tine mamask edu and we wash our hands regularly and tiri kutotraya kuteedzera zvese zviri kutaurwa nevekuministry of health asi kudzokera kumba hatisi kudzokera until sanctions are removed unconditionally waya kungava kuine vanhu vanenge vachiti ivo mune rutsigiro rwamunowana kubva kumabato ezvematongerwe enyika tichida kunzwa kwamuri mune rutsigiro iri rwamunowana isusu vanon partisan organization meaning kuti hatiti zvepolitics and so far hatina rutsigiro rwatiri kuwana kubva kumapato tingati ese zvawo ari muno munyika because waye non-partisan group waye civil society organization okay then kugara panapa panenge pachidiwa chikafu panenge pachidiwa sipo dzekugezesa kuti mukwanise kugara panapa tichiona pane matende pane machi muri kuenda kumabasa ekukwanisa kuzviitira panapa kana kuti mune rubatsiro rwamuri kuwana we normally get things from well wishers asi onesu hatizogariwo tichiregedza kutozvishandirawo tiri panapa kutogara kwatakaita panapa wa trying to show ma americans kuti zimbabwe was once the bread basket of africa ichitoro nema industries aitoshanda nemusachimika chienda kumabasa but iye zvine zvipi have just uh, the imposed us kuti tinge tiri pakuti takuita zvema informal sectors saka ma informal sectors acho ndoatiri kutoita tichitori panapa totogadzira macandles edu tobika chingwa tine magardens tine zvakawanda zvatiri kutoita chitongovaratidza kuti ndo life yavakati exposer to zimbabweans okay kune vari kudzimba kana vangadai vachizoona vangade kujoina bato renyu muri open here kune vanodawo kubatana nemi pakurwisa masanctions aya eh, it's actually a courtesy call yatiri kutoita is broad alliance against sanctions and from day one tichiuya panapa we've been calling kuti mazimbabweans ese were all affected by sanctions irregardless of which political party youare affiliated to irregardless of your economic status because vamwe vanogona kufunga kuti vanowana sterek saka theyare not affected by sanctions but tese titori affected by these near sanctions and tikabatana tese toisa musoro pamwe toita speak with one voice tinogona kunzwika nekukasika because eh, kana uh, takabatana zvinoita kuti vaonewo kutoti zvotokwadi sanctions
koyo america yakaisa masanctions ah, panyika yezimbabwe ine rubatsiro rwainobudisa mumapepa ichiti yabatsira zimbabwe nemamiriyoni akati munyengo yepakurwisa korona pamatambudziko or us aid ah, hamuoni uh, here zviri zviito zvakanaka well eh, zviito zvakanaka and they have supported zimbabwe i think since independence asi kuti chatiri kungochemera kwavari ndechekuti isusu as a nation hatisi kuda kuve nedependency syndrome ngavatiregedze vabvise masanctions tozvishandira just like kuzvishandira kwavari kuita iwe ikoko kuamerica I think uh, we are a blessed nation. We've got my resources akawanda zvekuti pasina masanctions tega zvinhu zvakawanda togona kuzvimiririra tega ko vakaomesa gotsi uh, kune congress yavo and vakaomesa gotsi kuti havasi kukwanisa kubisa masanction how long are you going to be staying here this is an economic warfare i think uh, hondo yechimurenga yakarwiwa since kuma 1890 something pafirst chimurenga kusvika tazowana independence in 1980 if it means kuti tichafawo kosarwo vamwe vachienderera mberi nechimurenga chacho so be it because tinongoda kuti vazive kuti as ordinary citizens we are not happy and we are prepared kuti tigare panapa kusvika vabvisa masanctions zvamuri kuona tine solar panel yedu hatina any source of energy yekutinge tichaja mafonzi edu saka ndo patinochajira mafoni edu but hatitorina kana adapter zvekuti pamuchaona muchatoona kuti tinoita we take turns charge our phones saka tinotoita one at a time one at a time one at a time and as a result we go for uh, long hours without uh, a phone inenge iri inenge iri on and mukatarisa apa ndo patinodikira zvekare patori nemoto panhu ipapapo tatobva kudya manje manje patinoita oawa cooking and eh, apa pasi pemuti nonga muri kuona nemachairs edonation yatakakwanisa kuwana its a white guy who donated to us he gave us eh, murungu, uh, murungu yes akatouya akati neni ndiri kutorwadziwa nenyaya yemasanctions and i'd been seeing you staying here for quite some, some time and he donated those chairs he donated those two tents uh, behind me there and he donated that other toilet there and he paid for it uh, for around four months then pane zvidhori zvamuri kuona zviri panapa izvi eh, zvine resemblance yazvo yasei masanctions are not only affecting human beings but tikatarisa pane zvimwe zvakaresembla zvimbwa kudhara chikura chaiti kana chibika sadza taibika topakurira imbwa yodya pasaidi imbwa yataisira kana supu kana chii but nenyaya yemasanctions hatichakwanisi kana kuti chidi tinge chiburira sadza imbwa Imbwa yako kudya sadza rasara. Kana sadza risina kusara, what it means ndezvekuti there is nothing eh, there is nothing chinozoita kuti imbwa inge chidi kunge ichidya. Same applies goes to ma, to ma farming activities. Tikatarira muminda zvirimwa chaizvo chaizvo zvatinorima zvakuaffectwa nema sanctions. Eh, chibage hachichakwanisi kukura zvakanaka, hachichakwanisi kunge tichitenga ma fertilizers. Saka zvinhu zvese izvozvo izvo ndo ma challenges atiri kuita sei. atiri kufesa tikatarira that far end kune that black shed ibathroom yevakadzi ye eh, vakadzi vanoda a bit of privacy that's why they take their bath eh, varipo patende papapa how was life before mr murungu vakudonetirai matens maigarira mairaramira pai the life was very difficult to us we had a shake eh, yemaplastics ye, ye uchedi three sides only zvekutoti taitwa neconstant loss yechikafu eh, parain season mvura iti kana chikafu chedu chachinaiwa hembe zvedu chinaiwa mametrises aanga akatipa ye musame person murungu iye futi anga achinaiwa saka paakazouya akasvika zvii zvakazara panze eh, food yanga yanaiwa mametres anga atipa anga yanaiwa thats when he decided to buy eh, tens for us but it wasn't easy especially kuti unge uchisiya family home and come here we declared this as a war